Helo, a Mr Mathias Dyfnyn, a heddiw ni'n wneud y fideo cyflym ar y gwefan hyn a creu memes. A'r enw'r gwefan ydy makermeme.org. Nawr, y peth mae angen i chi gwybod yw bod yr uh, lluniau i gyd da ni y fan hyn ac at ni'n symud lawr ni'n gallu dewis unrhyw llun ni eisiau a wedyn ni'n gallu ychwanegu yr geiriau i'r llun. So dwi'n mynd i ddewis nawr un o'n i wedi gweld lawr neu lan fan hyn ac dyma ni Homer Simpson. So, beth dwi'n mynd i ysgrifennu? So, ar y top dwi'n mynd i ysgrifennu, ie! Yeah. A wedyn, yn yr ail linell, dwi yn mynd i ysgrifennu tyg ych. Nawr, ni'n mynd i creu hwn wedyn trwy gwasgu make a meme, neu gallwn ni gwasgu preview, ond dwi'n mynd i creu hwn. So, gwasgu make a meme, aros am bach, a wedyn, uh, mae hwn wedi cael ei gwneud. So, fel imed chef, mae e'n rhoi yr watermark ar y gweilod fan hyn, a byddai'n dangos i chi nawr sut gallwn ni gwared o hwn. Nawr, y cam nesaf yw cael y llun o fan hyn ar ein gwaith ni. Nawr, wrth gwrs, gallwn ni rhannu fe fan hyn, ond beth yw dwi'n mynd i gwneud? Dwi'n mynd i gwasgu bwtwm dde yr llygoden, a naill ai gwasgu copy image, neu wasgu save image as. So dw i'n copio y llinyn a wedyn dw i'n mynd mewn i Google Docs. Nawr cofiwch gyda Google Docs mae rhaid i chi gwasgu Ctrl V i gludo. A chi chi'n gallu gweld bod y llun mewn yn Google Docs gyda ni nawr. Gallwch chi gludo fe mewn i PowerPoint neu Google Slides neu unrhyw rhaglen i chi eisiau. Ond dwi'n mynd i clicio ar hwn nawr, gwasgu bwtwm dde a llygoden, a wedyn beth i ni'n mynd i wneud, gwasgu crop images a just torri hwnna allan. Nawr, os chi'n hapus gyda'r uh, cropian, like sydd angen chi gwneud yw gwasgu enter, a mae e'n newid y uh, llun. Nawr, wrth ymwneud fi ati fan hyn nawr, uh, un peth dwi'n dangos i chi yw wrap text. Os chi mewn yn um, Google Docs, i chi'n gallu gwasgu wrap text a wedyn gallwch chi symud hwnna o gwmpas yr uh, dogfen. Neu gallwch chi wneud e yn llai o sais hefyd. Nawr, dyna gwefan makeameme.org. Nawr, un peth pwysig, pwysig, pwysig, pwysig, pwysig, pwysig. Nawr, dwi'n methu dweud pa mor bwysig yw hwn. Mae Make a Meme yn storio y lluniau hyn ar-lein ble mae pawb yn gallu gweld e. So mae'n bwysig wedyn bod chi ddim yn rhoi unrhyw beth yn y memes hyn sydd naill ai yn gallu cael ei ystyried fel hate crime neu yn gas i bobl neu fyddech chi ddim eisiau y byd i gweld. Achos dyw unrhyw beth chi'n posto neu creu ar-lein fel hyn, dyw e ddim yn brifet. So, os chi wedi mwynhau y fideo yma, gallwch chi gwasgu y hoffi, like. Um, os chi eisiau uh, rhoi unrhyw sylw, gallwch chi gwas, uh, ysgrifennu fe yn y comments ar y gweilod, a cofiwch hefyd i tandysgrifio neu subscribe o. Oce, okay, diolch yn fawr, a dyma fi yn dweud hwyl.